Suatsata hi sava paina ham ta hualin khawtlangah hnatlang an nei dawn a, hei tunah hian ka inhak khawm mek a MUP member te hi an rawn kal mek zel a pu lama te khuan an rawn kal a tihian khawtlang faihna tura tan theih tawp suhin an thawk dawn a MUP te hi hei-- Kum upa zawk te nen parh phawt tawh mah se la an entawm tlak viau mai a. NGO dang ten an achang kan hriat loh hi achang an han hre leh tlat thin a. Chuan hei helai hian nei kan siam dawn a. Pathian committee a rem chang chang ten kan tawihawm dawn bawk a. Hei ni hian hun hlimawm tak kan hman kan beisei tlat a ni.

Voinmia kan ei ngei in chu chhohtir tui tak kan nei theihna tur atan hian Voisan Committee in cheng sang khat min che a, BCP in cheng, VC in cheng zang a, VNA in cheng zang a, MEP in cheng zang a min che a, Voinmia hian.

I lem chang hi pawh hna tlang in a lo kal a, han ding lawk se la, hla te pawh han la ul a, hei ding lawk ding lawk lo. An nih hi kum za deuh tho ni tawh a, hmanni ah nup hna tlang ah min han tel pui a, kan lawm hle a ni tih te kan han sawi duh a, i sensa hnuai ah kan thawk dawn a, kan upa chak lo deuh ten, Ei min siam sak dawn a, vawinia kan hnathawhna leh kan eisiamna te upa chak tawh lo tak tak kan nih avangin Pathian ven hlimna kan mamawh a, Pathian ven hlimna dingin tawngtaina tawi kan nei anga hna ah kan kal thei dawn nia. Tawngtai ang aw tawngtai dawn ang. Lalpa kan Pathian min hmangaihtu hei Hmangaihna Biak, Hmangaihna Biak a, Josefa Pawl te.

hei hnah kan tan dawn a heng lai vel hi nihi kum sawm sarih val kum sawm riat val te an ni nawk hlawm tawh mai hei hnah kan tan mawlh mawlh a utsan committee ten kan han a thei thei in kan han tawiawm a ka puma nghak a te kan V C P te pumawntete. Tlangval te te te an nih hi. Hei he te hi pu rem a. Pu rem kum exang i ni to le. He lam hol hoi ro le. Kum som sa ri val hei he wei nia la ha tang zak zak mai. Ha. Hei te hi. Wei ni na tlang te. Thok Rim khawp mai hei Pu Siama te Pu Thana te Pu Thangkuma te Mupui khawi tur te Pu Ropianga Pa Hming Sanga te hei Pu Hnuna te saw lai sawn hmeichhe ho an awm a hei Pi Lali te Pi Chhingpui te he Pi Buangi te Pu Thenga te aw

Kan tangtlang a, kan in leh vel kan vawng fel fai nuam hlawm khawp mai a. Kumin ah hian Hnahthial district a khaw fai ber ni turin hma kan la mek a ni, kan nih ngei pawh kan beisei khawp mai. upa pawl te hi hrang thar zawk te hian kan tuklo khawp mai a kum upa tak tak kum sawmriat sawmruk sawm sarih val te ni tawh hlawm a then chu kan tuklo tak zet a hei kan hnathawk hi han en ila hnathawk lo a lo ti ti mai mai hi hmuh tur pakhat man awm lo va hrang thar zawk ten entawn tura nunah kan ngah viau in ka hria tin tunfaina hap tap kan hman mek ah pawh hian ngo zinga. Faina hna tlang nei awm chhun an la nih a MUP te hi. Khawtlang faina atan pawh ngaih tuna thuk tak lo se thin. Aw an ngaih tu a phak kan beisei phak loh. MUP ten hman han hruai tlat mai hi MUP te hin za awm khawp mai. Tumah hnathawk lova awm mai mai an awm lo. Mahni theih tawk an theih tawk a sang em aw hniam em aw. An theih tawp kah taima takin an thawk mawlh mawlh, an bur mawlh mawlh a. An titi duh a nih pawn an bula mite nen an titi mai a hnathawh pahin keini hralai zawkte hnathawk nen chu danglam tak an ni. Hralai ten an nunah entawn tur kan ngah lutuk, hei pu Remapuaa kum sawm sarih val a ni tawh a tihian hei la taima em em ringawt mai a ni. Kum sawm hnih panga val kum sawm thum val thuk lo kan la tam lutuk, kan la tam lutuk. An taim a hlawm khawp mai, pai nuam dawn khawp mai hei. Hei ngam bul hlawh te hi motor in kan pai dawn a hei, pu arlal ngaih awm ten an motor an rawn thlawh dawn a, motor in hei ngam bul hlawh nikhawm zawng zawng hi kan pai vek dawn a ni. E khai hei sikul hi faina hnatlang hi an nei tha tawh em aw, middle school lam chu fai nuam tawh viau mai hei. Primary school lam te hin fai toim na kida kan lai nang. Khoi school nge fai zok ti te pol chak shi ta chak om. Oh. Fai nuam do khop mai thu. Mai thu lai da sun kun. Achuni motor an lo lot mol mola.

Fai nuam tak a ni, fai nuam tak. Hnahthial district mai ni lo, Mizoram pum huapa pawh khaw fai nei tum hian thian kan la mek a ni. Chu lo man chu dawn ngei kan tum bul tui bik a tang hian hma hi kan sawn tak zet faina kawngah hian mipui kan tang rual a. Thingpuiin chawl kan nei mek a hei. In hah tawh em? Hah lo maw? Ee la tlangval la hah lo khawp mai pawh reva pawh. hei bcm in camping kan nei mek a salvation camping thingpui mian lo sponsor a nih hi bkcp president in thingpui mian lo an siam a tin hei thingpui in chawh ka nei mek a ni. thingpui in chawlh kan hmang mek e a a pheipu dik a pawl a tlangval khawp mai.

a class a la hniam khawp mai shock pit an la lai lo va hei shock pit khitiang nga tui chhe pai ngawt mai khi a changkang tawh dau in tunlai ah chuan duh tawh lo a ni hei a thlang ah ti hian vantlang tan a tawp phak tlat mai a hei bungraihna ten an rawn thawh tawp a ni hi aw hei ti ropui khawp mai. MUP hi an discipline a tha chawlh hun tih ah a rual tlangin an chawl a hnathawh lak loh laia lo ti ti mai mai an awm ve miah lo hei a chawlh hun an chawl thap mai umm umm a thawh hun an thawk mawlh mawlh a. he thawk rim khawp mai hei ko sang zawng zawng nen n lip vek dawn mai a hahthlak khawp mai ni sa sia fa vang ni sa ni chhum kar ni sensa lutuk hnuai ah upa tawh tak tak te tihian hei khawtlang tan an theih tawk ah thahnem ngai takin an rawn thawk hlawm a a lawmawm khawp mai.

fai tak a ni fai tak tuna in hah tawh hlawm e in hah tawh ang hei in thawk nasa tawh em mai a. Mahni chhungkaw hna pawh thawk thei tawh lo kha ti hian khawtlang tan khawtlang fai nan khawtlang mawi nan a rawn thawk chhuak a nia. Tha lai pawn thawk se vawiin ni ah hian vawiina hna tlang zat hi tha laiin vawiina hna tlang zat chiah pawh hian vawiina mupi hna hi thawk ta ila hetiang bak hi an thawk bik lo vang. Tha lai te hian kan la tluk lo khawp mai. helai vel hian sub centre panna step vel an ti fai leh dawn ahi vawiin chu mipui ten thawk nasa khawp mai tha lai zawk ten kan tukloh zia a lang chiangin ka hria vawiin ni a mu pi hnathawh hi vawiin a hna tlang zat chiah tha lai ten thawk ta ila kan hah viau in a tih pawh kan la zawh pawh kan zo pengin ka ringlo. pen hleh zawng zawng deng a fai vek dawn nih hi. Pur deuh in eiruaw a thau thauka eiru pur deuh in eiru. Tur deuh in tur deuh in ruai kan chheh dawn e eh tui dawn ve e ei se mai ang aw nia mai mai a ei tep ang ei tep ang siam tui hnai ve umm umm.